السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے ٹھیک ہو خوش ہو شام دا ویلا تھی گیا واپسی دا سفر ہے تے نال نال تو حکوم راجدھانی دی کہانی بھی دسے ہیں کہ اج وفاقی دارالحکومت اسلام آباد دیاں وڈیا وڈیا خبراں ہیں کیا میرے نال روائے تو حکوم میں خبراں ہی دیندے جلدے ہیں تے سفر کوئی کچھے ہیں دوستو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد دے بیچ جڑا ہے اج دی وڈی خبر جیڑی ہے اے جے ویلے میڈیا تے اج سب توں زیادہ جیڑی ہائی لائٹ کیتی گئی ہے چلائی گئی ہے او ہے ملٹری کورٹس مزید سٹھ لوگیں کو سزا سنائی ہے انہاں دے الزام اے ہا کہ انہاں نے مختلف دفاعی تنصیبات ہیں جیڑا انہاں دے

آئی ایس پی آر دے مطابق سپریم کورٹ دے فیصلے دی روشنی دے وچ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل سزائیں سنائن جنہاں لوگوں کو سزا سنائی گئی ہے اندر عمران خان صاحب دے بنے جے حسان نیازی بھی شامل انہوں کو انہوں کو دہ سال دی سزا سنائی گئی ہے کور کمانڈر ہاؤس لاہور دے باہر انہوں نے احتجاج کیتا تے انہوں دی ایک ویڈیو بھی وائرل تھی جہاں دے وچ وہ

دفاعی تنصیبات تے حملے کیتے ہن، املاک کوں نقصان پہنچایا، تروڑ پھروڑ کیتی ہئی، انہاں دی ویڈیو وی آئی ہے۔ تے لاہور دے جیڑھے سیاست دان ہن میاں عباد فاروق امیدوار ہن پاکستان تحریک انصاف دے انہاں کوں وی ݙو سال قید دی سزا سݨائی ڳئی ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم جیہاں انہاں کوں وی چھی سال دی سزا سݨائی ڳئی ہے تے

سزا سݨائی ڳئی اے۔ آئی ایس پی آر دی طرفوں جاری بیان اچ اے وی ݙسیا ڳئے جو فوجی حراست اچ گھدے ڳئے نو مئی دے جتنے وی ملزمان ہن انہاں دے مقدمات دی سماعت مکمل تھی ڳئی اے۔ ایس پی آر دے مطابق آئی ایس پی آر دے مطابق شواہد دی جانچ پڑتال، قانونی حق دی فراہمی، تے قانونی تقاضیاں دے عین مطابق کارروائی کیتی گئی ہے تے جرم ثابت تھیون توں بعد اقبال جرم کیتے مجرمان نے تے انہاں کو باقاعدہ اقبال جرم تے سزا سنائی گئی ہے آئین تے قانون دے مطابق تمام مجرمیں دے کولوں اپیل تے ݙوجھے قانونی حقوق جڑے ہن او حاصل ہوسن او انہاں دے برقرار ہن۔ آئی ایس پی آر اپنے بیان وچ اے وی آکھیے جو قوم، حکومت تے مسلح افواج انصاف تے ریاست دی ناقابل تسخیر رٹ کوں برقرار رکھݨ کیتے ثابت قدم ہن۔ انہاں نے اے قسم دا۔ خبردار وی کیتے کہ ریاست جیڑھا ہے اپنڑی رٹ برقرار رکھنڑ واسطے کہیں وی حد تک ونج سگدی ہے۔ اج انہاں سزائیں دو بعد رد عمل وی سامنڑے آیا ہے حکومت دی طرفوں وی تے نال نال پی ٹی آئی دا رد عمل وی سامنڑے آیا ہے۔ حکومت دی طرفوں وزیر اطلاعات عطاء تارڑ جیڑھا ہے اج میڈیا ٹاک کیتی ہے انہاں نے آکھیا جو نو مئی دے۔ نو مئی کوں فوجی تنصیبات تے حملے کیتے گئے ہن۔ سٹھ ملزمان کوں شواہد دی بنیاد اتے اج سزائیں سنایا گئن تے فیئر ٹرائل تھئے تمام قانونی تقاضے پورے کیتے گئن۔ دنیا بھر اچ فوجی عدالتیں دا قانون موجود ہے۔

ٹیلی فونک بیپر دے وچ انہوں نے آکھے جو ملٹری کورٹ دے فیصلے دے خلاف عدالتوں دے وچ اپیل دائر کرے سن ملزمان انفرادی طور تے بھی اپیلاں کرے سن ملٹری کورٹ دا کیس سپریم کورٹ اچ ہے امید ہے سپریم کورٹ تو سویلین دے حق اچ فیصلہ آسی اساں سمجھدے ہیں جو سویلین دا ملٹری کورٹ اچ ٹرائل غیر آئینی تے غیر قانونی ہے۔ یونیفارم اچ موجود یا ریٹائرڈ لوگیں دا ملٹری ٹرائل تھیونڑاں چاہیدے اے تے اے قانون وی انہاں واسطے ہی ہے۔ تے اج اے ترجمان دفتر خارجہ نے وی ہفتہ وار بریفنگ ڈتی اے۔ تے انہاں نے آکھیا جو پاکستان دا آئین تے قانونی نظام اپنڑے مسائل دے حل دی صلاحیت رکھیندے، عالمی انسانی حقوق دے ذمہ داریاں نبھاونڑ واسطے پرعزم ہیں، یورپی یونین دے نال کثیر الجہتی تعلقات ہن ساڈے، بامقصد گالھ مہاڑ کیتے پرعزم ہیں، مختلف شعبیں دے وچ باہمی تعاون جاری و ساری ہے۔ اج جیڑا ہے تحریک انصاف بھی حکومت کو مذاکرات مکمل کرن واسطے اکتیویں جنوری تک دی یعنی کہ پورا ایک مہینہ آ کنوں ترے چار ڈینھ اتے دی ڈیڈ لائن دے ڈتی ہے۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی دے ارکان اج اڈیالہ جیل اچ عمران خان صاحب نال ملاقات کیتی ہے صاحبزادہ حامد رضا آباد دے وچ میڈیا نال گال مہاڑ کیتی انہاں آکھیا جو سیاسی قیدیاں دی رہائی تے جوڈیشل کمیشن دا قیام ایجنڈے دا حصہ ہے عمران خان صاحب دی رہائی کہیں ڈیل دے نتیجے وچ کائنا تھی سی

معاف کر ݙیسن۔ اکتری جنوری تک مذاکرات کوں منطقی انجام تک پہنچاوݨ چاہندے ہیں یہ گال اج انہوں نے کیتی ہے اسد قیصر بھی انہوں نے نال ہن تے باقی پی ٹی آئی دے اگوان بھی ہن وزیر اعظم مشیر رانا ثناء اللہ صاحب آکھے جو مطالبات

تاں اساں وی لکھ کے ڈیسوں اختلافات ہوندن لیکن ریاستی مفادات تے اتفاق رائے ہومن بہت ضروری ہے اج ایک بیان خان صاحب دے حوالے نال یہ بھی ہے جو حکومت دیوالیہ معیشت کو سنبھال کی دے پانی پی ٹی آئی اعتراف کیتے میڈیا نے ایویں رپورٹ کیتے صافی دے معاشی استحکام دے حوالے نال سوال دے جواب وچ خان صاحب آکھیے جو معیشت مستحکم تھیوݨ نال دیوالیہ تھیوݨ توں تاں بچ ڳئے ہیں لیکن ملک دے وچ ترقی کوئے نہیں تھئی اج وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بھی اپنی ٹیم دے نال ایف بی آر حکام بھی موجود ہیں تے باقی بھی وزارت خزانہ دے حکام ہیں وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی انہوں نے کٹھے ہیں انہوں نے آکھے جو آئی ایم ایف کو کوئی سرپرائز نہ ڈسوں اساں کہیں بھی چیز تے جڑا معاہدہ آئی ایم ایف نال کیتا سے کہیں بھی چیز دے پچھوں نہیں ہٹ دے پائے جتنا بھی اہداف ہن وہ اساں حاصل کرے سوں محصولات دا ہدف جڑا ہے حالی حاصل نہیں تھی سکیا چھ مہینے وہ بھی اساں پورا کر گن سوں ایماندار ٹیکس دہندگان تے ٹیکسیں دا مزید بوجھ جڑا ہے بالکل نہ سٹا ویسی ٹیکس گیپ تے لیکیجز کو روکن دا کام کریں دے پائے ہیں ترے سال دے وچ ٹیکس ٹو جی ڈی پی دی شرح ہے وہ تیرہ فیصد تک گھن کے ویسو یہ دعویٰ کیتے آج وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے ایف بی آر اچ ڈیجیٹائزیشن نال انسانی مداخلت گھٹ کرے سوں جن نال کرپشن تے ہراسمنٹ بھی آٹومیٹکلی گھٹ تھی ویسی یہ گال اج اورنگزیب صاحب نے کیتی ہے تے نال اج وزیر اعلی خیبر پختونخوا کوں اشتہاری قرار ڈیونڑ دی کارروائی وی شروع کیتی اے، انسداد دہشت گردی دی عدالت راولپنڈی جیڑھا اے جلاؤ گھراؤ دے مقدمے اچ اشتہار جاری کر ڈتے، علی امین گنڈا پور کوں اکیوی جنوری تک عدالت اچ پیش تھیونڑ دا حکم وی ڈتا گئے اگر اکویہہ جنوری تک علی امین گنڈا پور عدالت اچ پیش نہ تھئے تاں عدالت انہاں کوں یعنی کہ وزیر اعلی خیبر پختونخوا کوں اشتہاری قرار ڈے ڈیسی۔ اج بشرا بی بی دی چھوی نومبر دے چار مقدمات دے وچ تیرہاں جنوری تک عبوری ضمانت وی منظور کر گھدی گئی ہے تے اسلام آباد سیشن کورٹ اچ انہاں کوں ضمانت ڈتی گئی ہے۔ توشہ خانہ ٹو کیس دی سماعت اج بغیر کارروائی دے تریہہ دسمبر تک ملتوی کر ڈتی گئی اے۔ وکلاء دی عدم موجودگی پاروں پراسیکیوشن دے گواہاں دا بیان ریکارڈ نئیں تھی سگیا۔ دوستو راجدھانی دی کہانی دے وچ خاص خاص خبراں ہن اے جیڑھیاں میں تہاڈے نال سانجھا کیتن تے انج ویلے اساں پھس گئے ہیں ہک ٹریفک جیم دے وچ تے راجدھانی دی کہانی اج اتھاں ہی لنڈی کریندے پئے ہیں۔ ویندے ویندے ارداس ایہا کیتی ونجا کہ دوستو میرے جیڑا اے ولاگ اے کہ تساں شیئر لازمی کرنے اگر تساں فیس بک تے ڈیدے بیٹھے ہو تاں فیس بک تے شیئر کر چھوڑا ہے یوٹیوب تے ڈیدے پے ہو تاں یوٹیوب تے شیئر کریں اگر تساں میرا اے ولاگ ایکس تے ڈیدے بیٹھے ہو ایکس